און זיי האבן אונז האלטן דא באמת אין די אין די ענין פון די נשמה, מהות הנשמה אזוי רופן אונז עס בערך, און טרייען אנצוקומען ערגעץ, ערגעץ דארף מען דאך אנקומען, בערך האבן אונז, כ'האב געמ, דעי פעידזש איז באמת מיין פלאן, אין די ווערי עבסטרעקט סענס, און כ'האב שוין דעי פעיפער, דעי פעיפער רייט, די ערשטע פעיפער, פון קוועשאנס. איינער מוז זיך אויפשרייבן אויף ענגליש ווייל ס'איז רוב ווערטער זענען ענגליש עניוועיס. יא כ'האב עס געשיקט אויך. יא נישט קיין סודות, איך האב עס אלעס געפאוסט, געשיקט, אימעילט, אלעס געמאכט. אבער דא האב איך זיך מסדר געווען פאר זיך, נאכדעם האב איך, כ'קען מאכן נאך פעיפערס אבער דאס איז נאך די שיעור א'. אבער ס'איז מער. נישט אזוי פיל די תוכן, אפשר מיר טרייען צו נעמען האלב האלב פון די צייט איין צו לערנען אביסל אינעווייניג, אבער מער אויף צו פארשטיין וואס זענען די פראבלעמס וואס איך האב, וואס זענען די וואס איך האב, וואס איך האלט אז ענק האבן, וואס איך דארף דארף נעמען קעיר. מער ווייניגער די לעצטע ס'גייען כ'מיין דאס איז די פירע פערדע שיעור, איך וויל נאר זאגן מען זאל נישט ווערן צומישט ווי מען איז, מער ווייניגער האבן מיר אדורכגעגאנגען אויף אויף מיין צעטל נאמבער וואן, איך רוף עס א' און ב' און אביסל פון אות ה', אפשר אות ד'. אין אנדערע ווערטער, לאמיך עס זאגן פרעימען אין א אנדערע וועג, כ'וועל עס פרעימען אין א אנדערע וועג, אפשר מער מארקעטינג וועג. איך האב א מארקעטינג צעטל פאר מיין כולל, און איך דארף דאך פארקויפן וואס איך וואס איך פארקויף, וואס ווער ס'קומט דא וואס באקומט ער, יא? סאו איך האב אמאל געמאכט א ליסט, כ'דענק נישט אינעווייניג, אבער בערך דאס איז געווען די. דריי פיר פינעף נקודות, די ערשטע זאך וואס מ'באקומט און די מאוסט פאפולער זאך וואס מ'קען זאגן איז פשוט מ'לערנט, דאס איז די אמת, פשוט מ'לערנט ווי הייסט עס מחשבה בעיון, איך ווייס, שונאים בעיון, אבער מער מער צו די זאך, וואס די וואס וואס וואס למעשה אז נעמסט א נושא אזוי ווי אונז האבן א סוגיא פון וואס איז דיין נשמה, סתם צו לערנען, נישט קיין חכמה, סאו ס'דא אפאר אפאר אפאר זאכן וואס זיך פארקויפן. איינע פון די זאכן, די ערשטע זאך וואס מיר האבן געלערנט די לעצטע פאר וואכן, און אפשר די ערשטע שאלה וואס איך הייב אן, יעדע מאל הייב איך אן מיט דאס און די עולם כאפט נישט וואס איך מיין, שפעטער הייבט מען אן צו כאפן, איז וואס איך האב דעמאלטס פלעג איך עס רופן די קאנטעקסט, די וואך, די מאל האב איך עס גערופן עפעס אנדערש, וועגן וואס מען רעדט ווען מען רעדט וועגן עפעס, רייט? אדער אונזער משל איז, נייע משל איז ווי ס'שטייט היינט, ס'שטייט היינט אין רובאשקין אין תפיסה צעל אדער ס'שטייט היינט ביי טאדער זילבער שלש שידות. יא, מ'קען זאגן די זעלבע דרשה, ס'מיינט זייער אנדערע זאכן, אפילו איז די זעלבע. ממש די זעלבע אמונה און אזוי ווייטער, אבער ס'מיינט עפעס זייער אנדערש, און די זעלבע זאך אין גרעסערע קאנטעקסט, אין חומש שטייט עפעס, קען זיין שטיין די זעלבע ווארט אויף די זעלבע יסוד, און ס'מיינט עפעס זייער אנדערש ווי ס'שטייט אין א אין א שפעטערדיגע זאך, דאס איז די ערשטע, דאס דאס דאס פארקויף איך, און וואס וואס מ'טוט אויף מיט דעם, אזוי האבן אונז גערעדט, מ'טוט אויף קודם אז מ'פארשטייט אז נישט נישט אלעס איז די זעלבע זאך, נישט יעדע איינער. נישט דער דיינער וואס זאגט די זעלבע ווערטער אדער וואס באלאנגט צו די זעלבע רעליגיע אדער וואס פארקויפט די זעלבע תורות פארקויפט באמת די זעלבע זאך און ווייסט דאס איז דא א פעימאס מארקסיסט גרעמסי גרעמסי אויב איך זעה איינער פון די מארקסיסט רעבעס ער רעדט אסאך וועגן רעלידזשען און ער זאגט אז די מענטשן אויב מ'האט א טעות מענטשן מיינען אז אז רעלידזשען איז דא אויב מ'איז א מארקסיסט למשל דארף אלעס מסביר זיין לויט זייערע מהלכים סאו רעלידזשען איז צו שטיצן די.

פאר אים מיינט עס גיי מיך די געלט, פאר יענעם מיינט עס גיי מיך די געלט, כ'מיין דאס איז לויט מארקסיזם, און אזוי אדער אפילו אין מער ערנסטע קאנטעקסט, יעדע פאר יעדע איינעם מיינט עס עפעס זייער אנדערש, און דאס איז איין איין זאך, דאס איז מער אזוי ווי א הקדמה, ממש איך רוף עס סטעפ זיראו פון יעדע זאך, ווייל נישט ווייסן בכלל נישט פון וואס מען רעדט, און זייער אסאך לאוסט אין טרענסלעישאן סיטואשענס.
יא אבער פאקטיש אין אנדערע ווערטער. פון א סארט פון די פון די פון די נקודת מבט פון די פון די פערספעקטיוו פון וואס ער קערט וועגן, ער קערט דאך נישט וועגן צו מען צו מען גלייבט מען יעדער איינער גלייבט ירדו המקרים דאס גלייבט אפשר קערט דער רוב אבער ער קערט וועגן וואס טוט עס פאר א מענטש יא וואס פאר א סאושעל פאנקשען האט עס און אזוי ווייטער האט אסאך אנדערע ס'איז נישט ס'איז נישט ריכטיג און מענטשן זענען זייער צומישט וועגן דעם אסאך מאל. אידישקייט שטיצט די רבנים מיט די רביס, עס שטיצט אויך זיינס, שטיצט אויך אנדערע, עס איז צוויי אנדערע, אויב מען וויל עס ענעלייזען פון וואס עס טוט סאושעלי דארף מען עס, קען מען עס בכלל, איז נישט בכלל קיין איין קאטעגאריע, עס איז אסאך אנדערע זאכן, און איך זאג אויך אויב מען וויל עס ענעלייזען און וואס עס טוט געדאנק ווייז דארף מען עס ענעלייזען אין אסאך אנדערע קאטעגאריעס ווייל עס איז טאקע אנדערש און די זעלבע, אפילו די זעלבע ווארט קען מיינען עפעס אנדערש כל שכן ווען מענטשן האבן אינגאנצן אנדערע טעאריעס און אזוי ווייטער, דאס איז איין זאך וואס. וואס איך פארקויף, און דאס קען מען, דאס איז שוין, דאס איז ממש צו לערנען דאס, נאכדעם קען מען עס צוטיילן אין זייער אסאך וועגן, רעדט אונז רעדן וועגן, רעדן וועגן וויאזוי ס'איז דא טאקע מחלוקת און לויט אן לויט דאס באמת אויס אויס אויס היי אויס ד' אין דעם אין דעם צעטל אז מענטשן און כ'וואל כ'קען רעדן וועגן דעם מער באריכות אפשר, ווייל כ'וויל נישט נעכטן איז געווען א שיעור אין לעיקוואד אויף ענגליש וועגן מער וועגן די נקודה. אז מענטשן אסאך מאל, און עס איז א ענליכע זאך וואס געשעהט דא, אויף דעם דארף מען קענען, פאר די ערשטע זאך צו פארשטיין דארף מען אביסל פארשטיין, עקשעלי פאר די צווייטע זאך אויך, מען דארף קענען פארשטיין די בעקראונד, בעקגראונד לענגווידזש אדער די בעקגראונד אסאמפשענס וואס מענטשן האבן וואס דאס מאכט אז אין דעם שפראך רעדן זיי, למשל, ס'דא אסאך משלים. און איז אויך זייער א טריקי זאך, מיר האבן גערעדט אסאך מאל וועגן דעם, ס'איז זייער א טריקי זאך, זייער עס איז כמעט אזוי ווי א אזא ארמימיות, מען קען עס נישט כאפן די זאך, ווייל למשל פארוואס ווייל אסאך מאל, וואס מיינט ווייל אסאך מאל, ווען א מען רעדט א צווייטע שפראך, אז די שפראך טוישט זיך, איז נישטא קיין שום וועג. נישט שפראכן און שפראכן די אין די בראדער סענס אזוי ווי א מענטשן לעבן אין געוויס געוויסע הנחות לייט למשל לאמיר רעדן א משל וואס איז רעדן דא א פאקטיש נשמה איז נישט ווערן צומישט אויב ס'איז דא אזא מענטשן ס'דא געוויסע מענטשן ס'דא פילע געוויסע מענטשן אפשר געוויסע קולטשערס אפשר געוויסע בתי מדרשים און סקולס און סקולס אוו טאט וואס זיי איז גאנץ פשוט אז ס'איז דא זאכן וואס זענען וואס אונז רופן מעטעריאליסטיש קען עס זיך האבן פשוט זאכן וואס מ'קען זעהן יא. איז א גרינגע וועג פון עס זאגן, אדער פון פילן אין עליוואטער, חושים, מיחושות, סענסעבל טינגס. עס איז דא זאכן וואס מען קען, עס איז דא זאכן, לעטס בי ווערי קלער, עס איז דא זאכן וואס מען קען נישט זען, מען קען זיי טראכטן, אבער מען קען זיי נישט זען. עס איז דא אזא סארט וועג פון טראכטן אויף די וועלט, און אסאך היינטיגע מענטשן ווייסן אפילו נישט וואס מען רעדט ווען מען זאגט דאס, אבער עס איז געווען. פאר אסאך צייט, פאר אסאך מענטשן, און פאר אסאך אין א גאנצע, איך האב געוואלט רעדן, נעכטן האב איך גערעדט א גאנצע עיון אפשר צו צו אונז זענען די מענטשן אדער יענע מענטשן, איך ווייס נישט, אנדערהויט אויף וועלכע באדי פארט קאטעגאריע איז אמת'דיג, אבער עס איז דא מענטשן וואס זיי ביי זיי איז דא, ס'איז א מחלוקת, מ'קען עס רופן א מעטאפיזישע מחלוקת, נישט קיין מחלוקת פון אמונה, עיקרי אמונה, ס'איז א מחלוקת פון מעטאפיזיקס, פיור מעטאפיזיקס, וואט קיינד אוו טינגס עקזיסט, דעטס וואט מעטאפיזיקס אין די אין די ריעל סענס עסקס, רייט? ס'דא אזא חכם וואס הייסט מעטאפיזיקס, דער וויל וויסן נישט וואס עקזיסטירט, נאר וועלכע סארט זאכן עקזיסטירן, רייט? וואס מיינט צו עקזיסטירן? אויס אויב לויט א מאטעריאליסטיק מעטאפיזיקס עקזיסטירט נאר זאכן וואס מ'קען זעהן. דאס איז די טייטש צו עקזיסטן מיענס טו בי עיבל טו בי סין אר פעלט אר מעזשערד ביי א פיזיקס וואטעווער דעטס בעסיקלי וואט איט מיענס און ענד אפ בוילס דאון טו ביענג עיבל טו בי. דאזענט עקזיסט?
יא.
נאבאדי סעיס דעט טאטס עקזיסט. נאבאדי טאלד דעט טאטס עקזיסט. אף קאורס. איט העפענס. איט דאזענט. דו ביסט א מאטעריאליסט. דאס איז מאטעריאליזם. דאס איז א מעטאפיזישע הנחה. דאס איז ווערי טריקי.

גוטע שאלה, אפשר האט מען עס געזעהן, אפשר מאכט עס בכלל נישט סענס צו זאגן אז מען קען עס זעהן, נאך א ליסט פון פילאזאפיע, אבער ס'איז דא פאר דעם א מעטאפיזיקעל קוועשאן, און מען קען עס פרעגן אזוי כמו שהיא, זענען די איינציגסטע זאכן וואס עקזיסטן ס'איז די סארט זאכן וואס מען קען זעהן, אדער איז דא זאכן וואס עקזיסטירן וואס זענען בכלל נישט סארט זאכן וואס מען קען זעהן? דו זאגסט אז מען גייט עס יא קענען זעהן, איז דעמאלטס וועט זיין וועט זיין א צווייטע זאך, דאס איז א חילוק, איך רעד יעצט אין פרינציפעל, בעצם, אויב ס'איז דא אזא סארט זאך, לויט נאן מעטעריעליסט פילאזאפיס, וויטש אר מאוסט פילאזאפיס עקטשעלי, און.

איך רעד נישט וויט קאנשעסנעס, ניין, דאס איז נאך א זאך. איך קא, די טו קאנצעפטס, אונז האבן קאנצעפטס אין די קאפ, וואס וואס ביי דעפינישן איז נישט פשט אז מ'גייט צו, מ'קען עס נישט זען, למשל, אגעין, די משל איז אויס יוניווערסעל, רייט? ס'איז דא א קאנצעפט, ווער ענק ווייסן די קאנצעפט, פערדישקייט, אקעי? זייער א וויכטיגע קאנצעפט, פערדישקייט. פערדישקייט מיינט נישט ווער ס'פירט זיך ווי א פערד, ס'מיינט יא, אבער דעטס דזשאסט ארעדי א פועל יוצא פאר דעם וואס אין די שפראך האט דאס. ס'דא פערדן, פערדן קען מען זען, אקעי? יעדע איינער קען געשענען צו א פערד, א גרויסע פערד, א קליינע פערד, אויב ס'איז דא א זייער פיצי פערד וואס דארף א מייקראסקאופ, מען וועט מארגן דיסקאווערן נאך א מייקראסקאפ, ס'איז דאך אלץ זאכן וואס מען קען זען, אין אדער ווארדס מאטעריעל טינגס, אדער סיעבעל טינגס, סענסעבעל טינגס. ס'איז דא פערדישקייט, אין אנדערע סענס, אלע פערדן, חוץ פון דעם וואס זיי זענען די אלע זאכן, סיי מען קען נישט זאגן זיי שעירן עפעס, זיי זענען פערדן, אנדערע ווערטער, זיי זיי איך רעד נישט יעצט אין וועלכע סענס ס'עקזיסט אבער עטליסט ס'מאכט סענס צו טראכטן פון די קאנצעפט פערד נישט פון די פערד וואס מ'טרעפט ר' פערד נאר פערדישקייט נישט פון ר' מענטש נישט פון ר' אדם נאר פון אדם יא מיסטער אדם אריש ניין אדם דער מענטש דער כלל דער מין מ'רופט עס דער קיינד אדער ענד סאו אן. ענד דעטס סאמטינג דעט ווי קען אנלי טינק אבאוט, איטס נאט פאסיבל טו סי ביי דעפענישן, מען קען נאר זען, ווייל מען זעהן דאך, טאקע פון דעם זעהן מאכן אונז קענען זיפן א הכללה, רייט, אונז מאכן א עבסטרעקשן און זאגן ס'איז דא אזא זאך פערדישקייט, יעצט מען קען אפילו סאמטיימס רעדן פון א פערד וואס איז אביסל ווייניגער פערדיש, וויטש איז סאונדס ווערי וויערד, אדער א מענטש וואס איז וויי, אונז זאגן, אונז האבן די שפראך, ביי די וועי דיס מאמענט דיס לענגוויטש קאמס סטרעיט פראם דיס אריסטאטעל, אונז זאגן אז א מענטש איז נישט מענטש, פירט זיך נישט ווי קיין מענטש, יא? ס'הייסט איך בין, מיין יונגעל פרעגט מיך אלעמאל, ס'הייסט איך פיר זיך נישט ווי א מענטש, איך בין א מענטש! ניין ניין דו ביסט נישט א מענטש, דו ביסט א האלב א שטיקל מענטש, די מעטאפיזיקס רעדן איז יעצט, אבער דו דארפסט ווערן א מענטש רייט? סאו ס'איז דא אזאך וואס הייסט זיין א מענטש, דאס רעדט זיך פון א הנהגה פון מידות אור שכל און אזוי ווייטער, די זעלבע זאך דא פערדישקייט, מ'קען זאגן אז א פערד מיט דריי מיט דריי פיס איז אביסל ווייניגער פערד ווייל די איידיעל פערד האט פיר פיס, איי וואס הייסט די, ווי האסטו באקומען די איידיע פון איידיעל פערד, וואט דאס איווען מין, דאזענט מין, איטס נאט סאמטינג דעט יו קען סי.

דו קענסט זאגן אז ס'איז טאקע נישט דא אין די עולם הפערדיש, נישט דא קיין שום עולם אדער אפילו נישט אויף די וועלט, נישט דא עפעס א זאך וואס הייסט פערדישקייט, דעטס א גוד, דעטס א רעלי קוועשאן, באט עטליסט איים שוינג איף דעט טינג עקזיסטס, נאט, איים נאט סעינג דעט דעט איט דאז, דעט איט דאז, דאס איז טאקע א מחלוקת, אפשר דארף, אפשר דארף, העלפט נישט אויס צו זאגן אז א זאך עקזיסט, פערדישקייט, ס'דא עקזיסט פערדישקייט? אדער עס פלעגט זיצן נאר פערד. דאס איז א גרויסע מחלוקת הפוסקים זייט די צייטן פון פארעווער בעיסיקלי אין דיפרענט אלמאסט אל מחלוקת און בוילד דאון טו דעס אין סאם סענס.
וואס הייסט איף עקזיסט?
איף עס עקזיסט פיזיקלי? נאו! יו סי? ווען איי סעי עקזיסט יו סעי די ווארד פיזיקלי. וואס א שייכות האט פיזיקלי מיט עקזיסט? פיזיקלי איז איין וועג וויאזוי מען קען עקזיסטן.
נאר איף איט עקזיסטס נאט פיזיקלי. דעטס אלל. דאס זעהסט איך טריי דיך צו ווייזן. אונז זענען זייטס אונז זענען מאשינען און דאס דאס איז א אינטערעסאנטע זאך ווייל איך וועל דיך נאר ענדיגן מיין נקודה. דאס איז א זייער אינטערעסאנטע זאך ווייל אונז זענען דאך אלע געבוירן אין בארא פארק, איך ווייס נישט אין בארא פארק אדער אין המכונה בארא פארק. און אין בארא פארק זענען אלע ערליכע אידן. אין אנדערע ווערטער אלע גלייבן אין זאכן וואס מ'קען זיי נישט פיזיש, און איך זאג דיר איך עקזיסט זאגסטו עקזיסט פיזיקלי? נישט נאר דו, קענסט זאגן אז דו ביסט נעבעך, אבער יעדע איינער, איך מיין איך מיין אז גאנץ בארא פארק בעצם ריעקט אזוי, איך מיין אפשר דו ערפארשט אפילו אויב טאדער זילבער ריעקט אנדערש, מסופק, אבער איך מיין אז יעדע איינער ריעקט אזוי און דאס מיינט אז דו האסט שוין אנגענומען א געוויסע מעטאפיזיק וואס מאכט זייער שווער צו רעדן עפעס אנדערש. וואס איז די קאנצעפט פון פערדליכקייט אנדערש ווי די קאנצעפט

דעטס א ווערי סיריעס קוועשן ביי די וועי, דעט דעט אקארדינג טו אריסטאטעל איט סארט אוו דאס, באט אין סאם קאמפליקעיטעד וועיס, און פארמענידעס סעד איט דאזענט עקזיסט, און פון דעם קומט ארויס גאנץ, קיצור דאס איז א ווערי סיריעס קוועשן, דעטס וואי איי טאלד יו פילאסעפערס אר די פיפל דעט טעיק דיס מאסט בעיסיק קוועשנס ענד דעי גאו קרעיזי וויט דעם, וואס נארמאל פיפל, באט ס'איז וויכטיג, איך זאג דאס נישט ווייל איך וויל פארקויפן אז מ'זאל זיין פיליזאפן וואס קעירן וועגן אזעלכע ארקעין קוועשנס, באט ביקאז דעטס וואן ריזען, איי דא טינק דעט, באט מער פראקטיש. איז דאס פאר מיך וואס איך פארקויף דא איז אז מען זאל אויפהערן צו גלייבן באמונה פשוטה די בעיסיק מעטאפיזיק וואס זענען צוגעוואוינט צו, און דאס איז וויי איי קאל איט ווערי טריקי אר ווערי פערנישעס, איטס ממש לייק מען רעדט און זיין אזויפיל זאכן אז די גייסט אין חדר און די גייסט אין, איך מיין אז אפילו אין בארא פארק און ביי דיך עקזיסט מיט פיזיקלי עקזיסט אר בעיסיקלי די סעים טינג סעד טווייס. זי זאגט יא יא עקזיסט מין פיזיקלי עקזיסט ניין עס איז צוויי ווערטער רייט די טו דיפרענט און און אונז זענען צוגעוואוינט אזוי צו טראכטן און איף יו עקטשעלי ריעד די היסטארי אוו פילאזעפי אר עני עני אינטעלעקטשועל היסטארי יו וויל פיינד אוט דעט עס הייבט זיך נישט אן עס איז נישט נאר אז עס הייבט זיך נישט אן איך לייק טו ארגיו אבאוט וויטש איז די סימפלעסט די וואס איז די הנחה ראשונה און וואס איז די אויבער חכמה איך ווייס נישט אבער עס איז זיכער בכלל נישט ברור, און ס'איז זיכער בכלל נישט, ס'איז זיכער נישט מוסכם, אין אנדערע ווערטער, ס'איז זיכער געווען טויזענטער יארן פון מענטשן, וואס ביי זיי איז געווען פשוט אז ס'דא צוויי סארט עקזיסטינג, ס'דא עטליסט צוויי סארט, אבער מ'קען זאגן צוויי סארט, ס'דא באדלי עקזיסטענס און נישט באדלי, זאגסט אז גאט איז נישט קיין גוף, רבונו של עולם, איף איף גאט, טינגס אר נאט א באדי דאן עקזיסטינג יו דאנט בעליוו אין דעט גאט, רייט? בעיסיק, בעיסיק עי בי סי, רייט? און אלע אידן וואס גייען ארום זאגן אז גאט איז נישט קיין גוף, אין אנדערע ווערטער זיי קלעימען טו בעליוו.

נאו באדי באדי דאזענט מין באדי ווען דעי סעי ווען דעי סעי סאו דזשאסט סאיז יא סאיז יא באט ווען דעי סעי באדי ווען דעי ווען די רמב ם סעיס באדי עקשעלי מינס עקשעלי מינס די עבסטרעקט סענס אוו באדי דאזענט מין באדי עז אין עז אין צוויי הענט און צוויי פיס קען זיין איך זאג נישט אז סאיז נישט דא אזא שיטה סגעווען מענטשן וואס זאגן גייבסט איז א פייער נישט קיין חו קען אזוי זאגן אבער די ווען פיזיקלי עקזיסט איז דזשאסט אז טו ווארדס דעט אלאטפטיימס פיפל קאמביין טו ווארדס לייק סאמבאדי סעי מאטעריאל קי מאטעריאל איז שום איטס דאזענט מין דיפרענט טינגס. אין אין אין דיין ביזנעס מיינט עס נישט אנדערע זאכן, אבער אין פיליזאפיע מיינט עס יא אנדערע זאכן, והא ראיה, דעטס וואט איים סעינג, סאו איף פיפל דעט ביליוו דעט גאד איז נאט א באדי, דעי, און אר דעט די סאול איז נאט א באדי, רבונו של עולם וועגן דעם רעדן זיך וועגן די סאול היינט, יא? פאר מיר ווילן בכלל רעדן וועגן דעם דארף מען בכלל מסכים זיין אז ס'איז דא עטליסט אזא אזא צד, כ'ווייס נישט אויב צו ס'איז ריכטיג אדער נישט, עגעין דאס איז דאך נאך א גאנצע שמועס, באט דעטס וואט איים דעטס וואט איים סעינג, ווי אר ווערי יוז טו אנד דיס איז לייק יו העוו טו בי וואוק, ווייסט מיינט וואוק? כ'האב ליב די ווארט וואוק, ווייל וואוק מיינט אז אלע אנדערע מענטשן שלאפן. דו ביסט, ווילסט די משל יא? איך האב שוין גערעדט דא די משל אמאל? זייער א גוטע משל, אויף גאמ ס'איז נישט גראמעטיקל און אזוי ווייטער. אבער די משל איז דאך אז אויב א מענטש, איך נעם נישט קיין צדדים אין פאליטיק, איך זאג נאר אלץ א משל, הגם, אויב א מענטש איז נאאיוו, יא, וואקסט אויף אין, אין די משל פון די חז ל, וואקסט אויף אין אמעריקע, אין אמעריקע איז דאך אזוי, אלע, איז דאך דא פעיר לאוס, יא? יעדע איינער וואס וויל קען מצליח זיין. וכהנה וכהנה, רייט? נישט דא קיין שום, אזוי איז די אפיציעלע אידילאגיע, די אמעריקאנע אידילאגיע זאגט דאס, יא? קומט די אויבער חכם, די וואוק מענטש, ער וועקט דיך אויף, ער זאגט אים, ער, דו שלאפסט, יא, ס'איז אמת, טעארעטיש איז יעדער איינער גלייך, באט דו פארגעסט אז די געזעץ וואס איז ממש, ווייסט ווי אזוי ווי די ווערטל גייט אז די לאו און עס. און איטס גרעיט מעדזשעסטי איקוועלי אלאוס דיסאלאוס די פאר אנד די ריטש טו סליעפ אנדער די ברידזש רייט? די מורה די גלייכט קיינער טאר נישט שלאפן אונטער די בריק למעשה וועם שטערט די געזעץ? נאר פאר איין מענטש יא? סאו ס'איז דא לויט די טענות לפי טענות א וואוק אבער דאס מיינט נישט זאל מען זאגן די ווארט וואוק ס'איז זייער א גוטע ווארט איך מיין פאר א מענטש נאמאנס פיינט ווייל ס'מיינט נאך אסאך זאכן אבער די יסוד מיין איך אז דאס איז געמיינט אז די כאפסט אז וועקסט זיך אויף און די כאפסט איך בין געווען פענק פארשלאפן נישט אז מ'חילוק אויף די איידיע פון איקוואלטי און אזוי ווייטער אויך מ'חילוק אויף דעם אז

אז אז דאס וואס אונז ביז זייער זיכער אז אסאך מענטשן בפרט מענטשן וואס האלטן זיך ראציאנאל ווער ס'האלט זיך ווער ס'וויל בכלל נישט טראכטן דארף נישט דארף אנדערע דארפן אים פאר אנדערע זאכן טון אבער די מענטשן וואס האלטן זיך יא זיי טראכטן און איך רעד דאך מיט זיי א גאנצע צייט דעי יו דעי מאוסט אוו דעם. הייב נישט אן צו זיין גענוג גרויסע כופרים, דאס איז די נקודה. זייער אסאך מענטשן האלטן זיך גרויסע כופרים, אבער וואס גרויסע חכמה? ער האט געכאפט אז די רעבע'ס ברודער איז נאך אזא רעבע ווי די רעבע, גרויסע חכמה, ממש אמעיזינג. אבער עס איז מיר נישט איינגעפאלן, ביי די וועי דאס איז אויסאגע, למשל עס איז מיר נישט איינגעפאלן, למשל, איך קען דאך אזעלכע מענטשן אויך, עס איז מיר נישט איינגעפאלן אז די גאנצע מושג רעבע'ס, לאו דווקא, כ'מיין צו זאגן, טא, איך קען דאך אזויפיל אזעלכע מענטשן, איך ווייס נישט פארוואס איך רעד, איך מיין נישט די, גארנישט, אבער, יא, עס איז דא אסאך אידן וואס. איז אינגאנצן מחולק מיט זיין רבי, א גרויסע אפיקורס, פארוואס איז ער אפיקורס? ווייל ער האט געכאפט אז אז ווען די בעל שם טוב האט מייסד געווען די ענין אז יעדער נעמט זאגן א רבי, וויטש וואלט נעווער העפענד, אבער דער מענטש האט נישט געכאפט אז דעם האט ער נישט געמיינט צו זאגן אז יעדער איינער מוז. העפענד אר וואלט נעווער העפענד?
איט נעווער העפענד, די בעל שם, דעט פערסאן נעווער מעיד דיס רול, איט העפענד באט נאט ביי דעט פערסאן. באט ער האט נישט געמיינט צו זאגן אז יעדע איינער מוז לעולם דופק שיקן די קינדער צו די מוסד וואס שטייט מיט נשיאות כבוד קדושת ווייל זיין טאטע האט געהייסן, נישט דאס געמיינט, ער האט דאס געכאפט יא? מורא'דיג, מורא'דיגן אפיקורס, און היות לנו מזה אז מ'קען אויך פארן צום לעלוב'ער רבי און ס'וועט גארנישט געשען יא? און אבער ס'פאלט אים נישט איין. אז ער איז נאך מורא'דיג, ער נוצט נאך די זעלבע זאכן וואס מ'האט אים מסביר געווען, ס'דא א זאך א רעבע, און א רעבע דארף מען דינען, און מ'דארף ווען אזוי ווייט, אפשר דארף מען טאקע ביידע, איך זאג נישט אפילו וואס מ'דארף, אז מ'דארף יא אדער מ'דארף נישט, איך זאג סתם נאר אלץ א משל, איך האלט דאך אז מ'דארף טאקע, די שאלה איז ווער איז די רעבע, אבער דער מענטש כאפט דאס נישט, ממילא גייט ער, און אסאך מאל, איך מיין נישט אפילו אז מ'דארף טאקע, מ'דארף טאקע אבער אין די ריכטיגע וועג, יא. דאכט זיך זיין פון די יושבי לפני חכמים וואס זענען האבן א נפ ר, אבער ער כאפט נישט דאס, ער מיינט ער מיינט אז די זיי רעדן שוין גענוג אסאך, און ממילא ווען ער גייט צו די נייע רבי וואס ער כאפט אז אפיקורס כאפט אז יענער איז יא, דינט ער דינט ער די זעלבע עבודה זרה נאר מיט א נייע נאמען, און וואס האסטו אויפגעטון? גארנישט ווייל האסט נישט האסט דיך נישט אויפגעוועקט גענוג טיף, האסט דיך נישט גוט גענוג אויפגעוועקט, דו האסט דיך אויפגעוועקט פון די לעוועל זירא, לעוועל וואן, זירא פוינט פייוו אז דער רבי מיינט מער נישט, אבער האסט דיך נישט אויפגעוועקט אז די ווארט רבי מיינט נישט וואס דו מיינסט אז די ווארט רבי מיינט.
נעם שלעס, נעם שלעס דארף גיין אלל דע וועי. אויב מען גייט נישט אלל דע וועי איז א שאד די צייט. משוגע געווען אזוי.
איי מינוט משוגע געווען אה דעמאלטס האט מען מטפל זיין אין דעם ס'איז א גרויסע פראבלעם. א גרויסע פראבלעם מ'זאל נישט משוגע ווערן איך בין מסכים מ'דארף נעמען קעיר פון די פראבלעם פון משוגע ווערן ווייל ברוך השם מענטשן ווערן משוגע אויך נאר פון כאפן אז די רבי איז ברידער כ'מיין ס'איז הונדרעט פראצענט הונדרעט פראצענט איך רעד יעצט פון טראכטן איך רעד נישט יעצט פון טוהן. פון דעם פון דעם זענען זיי סמעדרעש למחשבה נישט ווי סמעדרעש למעשה. סמעדרעש למ. למעשה איז א אנדערע ענין. למעשה איז א אנדערע ענין. למעשה איך מיין גראדע אז מחשבה איז מסדר די מעשה באט דאס דארף דאס איז די העסט טו העוו א האול פראסעס אויף געטינג דעיר. אבער אין די מחשבה, און איך זאג דאס ווייל איך קוק עס אן, אפשר בין איך נישט גערעכט, אבער איך קוק עס אן בשענער די גנאיוו, פארשטייסט? גרויסע גרויסע דזשיניעס האסט אויסגעפיגערט. אז אין אסאך פון די גרויסע דזשיניעסעס טורן אפ איווען אוט איווען מאר סטופיד דען די פיפל דען די פירסט לעוועל. פארוואס? ווייל די א נארמאלע א נארמאלע וויזשניצער חסיד, כ'ווייס נישט אלע, א נארמאלע וויזשניצער חסיד איז נישט עכט זיכער אז די וויזשניצער רבי איז די צדיק הדור. ער ווייסט אז זיין מנהג איז צו גלייבן אז די וויזשניצער רבי איז צדיק הדור און אלע וויזשניצער חסידים האבן דעם מנהג און די רבי באגלייבט עס אויך ווייל ס'איז זיין מנהג און אזוי ווייטער אבער

אט ווי ווייניגער מענטשן אדער כ'קען דאך זיין נענטער, מען קען מער מקבל זיין און זיך דרייען אזוי ווייטער. יא, איז פארוואס פארוואס פארוואס האסטו א נגיעה פארקערט? בית רבני.
אלא מאי, דער פשט איז אזוי, דו גלייבסט נישט אין די רבי. די יעדע מאל נאך א מענטש, עקזעקטלי, יעדע מענטש וואס קומט, נאך איינער גלייבט, אפשר טאקע, אפשר טאקע. סאו דו ביסט די גרעסטע אפיקורס, ווען דו האסט געגלייבט וואלסטו געווען העפי ווי ווייניגער מענטש, וויבאלד דו גלייבסט נישט, אין אנדערע ווערטער, איטס קאלד סעקאנד הענד בעליף רייט אזוי ווי סעקאנד הענד סמאוק די גלייבן גלייבט אסאך ווייל מען האפט אז די צווייטע גלייבט און אזוי ווייטער ס'איז א גאנצע סורקל די רבי גלייבט נישט און האלט האפט אז די חסידים גלייבן און די חסידים גלייבן אז סאו קיין למעשה קיינער גלייבט נישט און יעדער האפט אז די צווייטע גלייבט שוין אבער וואס וואס איז די נמשל פון דעס? ווייסט ווי אזוי איך בין אנגעקומען צו די נקודה? ס'האט נישט צוטון מיט גארנישט און די נמשל איז אז סאו דעי אה וואס איך האב געמיינט צו זאגן אז סאו נארמאלע מענטשן עטליסט זענען נאט קרעיזי. די האפן זיי, ער דענקט זיך אז ער שלעפט נאך מענטשן ווייל ער האפט אז יענער, ס'איז דא איינער וואס שלעפט מענטשן ווייל ער וויל טאקע, איך ווייס, אויפטון פאר יענעם, איי דאנט נאו, מעיבי דער'ס אנאדער וועי טו בי א מישאנערי, באט מאסט פיפל אר לייק דעט. אבער, נו, וואס זאג איך? אבער דער וואס, דער וואס עס ווערט אויפגעקלערט. אה, אז דער וואס ווערט אויפגעקלערט, אסאך מאל זיין פראבלעם איז, ער האט שוין א אמת'דיגע רבי, פארשטייסט? ער האט שוין א אמת'דיגע רבי. און די זעלבע זאך אין אסאך זאכן, פארשטייסט? ער האט, ער טראכט דאך גראד. און איך טראכט, טרעף דיך מיט מענטשן אזוי, ווייסט וואס הייסט, עס איז דא נאר איין וועג פון צו רעכענען גראד, איך טראכט פשוט פון פון פון פירסט פרינסיפעלס ווי מען רופט עס, און עס קומט אויס אז מען דארף כך וכך, און איך קוק אויף אים, וועלכע פירסט פרינסיפעלס, וואס דיך וואס דיך די ערשטע טאג האסט אנגעהויבן צו טראכטן, אנדערע ווערטער, יא, ביסט אמת, דו ביסט אסאך בעסער פון אסאך אנדערע מענטשן, האסט אנגעהויבן צו טראכטן, סאו וואס געשעהט, א מענטש טראכט איין טאג, ער האט געטראכט עפעס, א טאט, אקעי, יעצט די טאט איז געווארן די יסוד היסודות, און די נעקסטע האסט נישט געטראכט נאך איין טאג, וואלסט געטראכט נאך איין טאג וואלסטו געהאט נאך א מחשבה, וואס דערשט איז אויסער די ערשטע מחשבה, יעצט דארף מען שוין איינמאל אויספעגערן וועלכע איז די וועלכע איז די ריכטיגע מחשבה, אבער די די וויאזוי הייסט עס די די דאס איז די פראבלעם פון נישט זיין גענוג א גרויסע אפיקורס, דאס מיין איך צו זאגן. ממילא און פארוואס מען ווערט א גרעסערע טיפש, ס'איז א מאמין פשוט אז האסט קיין נאך זירא מאל געטראכט איז מילא, אבער נאר צו טראכטן איין מאל איז מער דעינדזשערעס ווי צו טראכטן זירא מאל, דאס איז די נקודה. עקזעקטלי. סאו, ממילא איז זייער וויכטיג, און דאס איז עקטשעלי ווערי ווערי ווערי, איך ווייס נישט קיין אנדערע חכמה וואס איז מטפל אין דעם כמעט חוץ פון פיליזאפיע. סאטמאר רב האט געזאגט אז דער רמב ם שרייבט אין מורה אין הקדמה אז וואס ער קען באשטיין איין נאר איין וויאזוי האט ער געזאגט רצון רע אויב יעשה רבנים האבן ארויס געגעבן מסרים אויף די מורה ס'איז א המון עם פאלק דער חכם ווייסט דאך אז ער קען זיך אויסלאכן איז ער לערנט עס.

ווען מ'האט זיי געזאגט די ערשטע שיעור פון די סדר זיך געברענגט א ווארט פון די רבי דוד כהן די נזיר און געזאגט אז ס'שטייט היצץ ונפקע אז איינער בליקט אריין ווערט ער נפקע מ'דארף לערנען וואס הייסט די בליקן פארשטייסט יא סאו דעטס דעטס וואי און די פילאספי און דעטס וואי איי גאו אלל די וועי. און ווען מ'גייט אלל דע וועי דעמאלטס הייבט מען אן צו פארשטיין אז אויש ס'איז דא אזא אזא ווערטל אז דער וואס טראכט אביסל ווערט אן אפיקורס און דער וואס טראכט אסאך ווערט א מאמין. כ'דענק נישט פון וועמען, עפעס אזא עפעס אזא סארט נקודה. כ'מיין נישט אונבעדינגט א מאמין אבער ווערט ווייניגער זיכער אין זיין אין זיין אפיקורסות אין זיין מחשבה בעליף ענטי פארשטייסט? זיין זיין נישט דער רבי איז נישט. מ'דארף מ'דארף. מען דארף קאנצענטרירן קאנצענטרירן, מען דארף מען דארף זיין אביסל קלוגער פון דעם, דאס איז דער נקודה, מען דארף זיין אביסל קלוגער פון דעם, און די מעין טינג, דער עיקר, און וואס איך גיי, איך טריי צו גיין ביז, אפשר איז דא נאך טיפערע לעוועלס, אבער איך טריי צו גיין ביז די ענד, און דאס רופן אונז לעוועל וואן, די בעיסיק מעטאפיזיקס, ווי מען דארף קודם וויסן אז אין די הנחות וואס אונז האבן וועגן וועלכע סארט זאכן קענען עקזיסטן, וועגן וועלכע סארט וועגן, וועלכע סארט עקספלענעישאנס אר עקספלענעישאנס, די מאוסט בעיסיק טינג, איז נישט. צי די עקספלענעישן איז אמת, דאס איז איזי לעוועל, דעטס חדר לעוועל, אבער די עכטע לעוועל איז וועלכע סארט זאכן עקזיסטירן אדער וועלכע סארט עקספלענעישנס קענען בכלל ארבעטן אדער וועלכע סארט קשיות זענען בכלל קשיות און אזוי ווייטער, און דאס איז זייער פראבלעמאטיש צו רעדן וועגן, קודם כל ווייל רוב מענטשן זענען זייער זיכער אז זייער. אז ס'איז נישט קאנפיוזד, עס האט א ספק צו די רבינו תם איז גערעכט אדער רשי איז גערעכט, אבער האט נישט קיין ספק וואס די זין איז, יא? דאס איז עכט א ספק. נישט אזוי פשוט. אדער וואן לעוועל ביהיינד דעט. און די זעלבע זאך איז צו ער האט א ספק צו איז דא נפש רוח נשמה חיה נאכדעם אדער פארדעם, אבער. אויב ס'איז דא א נשמה, און ווי גייט די נשמה פאר ס'איז געבוירן און נאך ס'איז געבוירן, דאס זענען אלץ זאכן וואס איז גאנץ גרינג צו רעדן וועגן. אבער, און מ'קען דאך האבן א מחלוקת, ס'קען איינער זאגן און זיי פירן זיך אזוי, און די הלכה און די מנהג איז אזוי, און די הכרעה איז אזוי, און אזוי ווייטער. און באט מאוסט אוו די טיים פיפל דאנט ריעלייז דעט אלל אוו דיס העפענס אין א לענגווידזש. און ס'געשעט אין א לענגווידזש און מ'כאפט נישט, אדער אין א בעיסיק מעטאפיזיקל ווארלד פיקטשער, און מ'כאפט נישט אז ס'איז זייער שווער זיך ארויסצוזען פון די אייגענע, פון די אייגענע שפראך, אדער פון די אייגענע הרגלים אדער חינוך. און דער עיקר, דער פאני טינג וואס איך טראכט איז אז די חינוך באקומט מען נישט אין חדר. איך ווייס נישט וואו מען באקומט עס. מען דארף זיך מוטשענען וואו מען באקומט עס. מען באקומט, איך מיין אז מען באקומט עס פון די, פון די אווירא די אמעריקא אדער עפעס אזוי. ס'איז סאמטינג אין די עיר. ניין, ווען איך זאג אין די עיר מיין איך סאמטינג דעטס ווערי הארד טו פיינד וועיר, קאז איטס נאט, פאר דאס וואס איך גיי, דאס וואס איך זאג, איך האב מיין מחלוקת וועגן דעם, אנדערע מענטשן נעכטן האבן זיך געדינגען מיט מיך. איך מיין אז רוב מענטשן, סיי אין בארא פארק, אין וויליאמסבורג, אין קרית יואל, אין סקווער, אלע זענען מאטעריאליסטס. כמעט קיינער פון זיי גלייבט נישט עכט אז ס'איז דא זאכן וואס זענען נישט באדיס. זיי גלייבן נישט עכט. זיי זאגן אז זיי גלייבן אין גאט און אזוי ווייטער, באט איך קען דיר ברענגען ראיות אז זיי גלייבן נישט אין דעם. ווייל אזוי ווי דו זאגסט, ווען הייבסט אן צו פרעגן צו עקזיסט, זאגט ער עס עקזיסט פיזיקלי, און דו זאגסט עס אויף ווייל דו קענסט צוויי ענגלישע ווערטער עקזיסט און פיזיקלי איז שוין עפעס, און ער ווייסט נישט צו ער זאגט עס אין א אנדערע קאנפיוזד וועג וואס. די היוצרים האבן זייער פיל פשוט'ער די ענגעל סידער דעטס וואט איט מינס דעט הי איידענטיפייס עקזיסטס וויט פיזיקלי עקזיסטס דעטס וואט איי טינק כ'ווייס נישט און קען זיין מחולק מיט דיר. ער גלייבט אין רוחניות. ער גלייבט אבער איך וועל דיך מסביר זיין פארוואס מיינט וויאזוי ווייסט איך אז ער ווייסט נישט וואס ער רעדט ווייל למשל איך וועל אים זאגן כ'גלייב נאר איך וועל. א עבש ג גלייבט נישט אז נשמה איז פיזי. אוודאי גלייבט ער. נאו באט ער גלייבט אויך נישט אין א נשמה.

איך קען נישט אריין אין די גאנצע שמועס, באט איטס בעסיקלי די איין לאך וואס מען קען טרעפן אין מאטעריאליזם. אקעי, אבער אויב מען האט נישט די לאך דארף מען דאך שוין קומען צו דעם, קען דאך זאגן אסאך פשוט'ער. און איך מיין אז זיי מיינען פילינגס, מאוסט אידן. אין די ענד ווען יו עסק הים וואט וואטס אין היז מיינד ווען הי טינקס אויף דעט. און פילינגס אר אף קאורס פרעטי פיזיקעל טינגס. העכערקייט שאפס. עקזעקטלי. העכערקייט שאפס. די פיש טעיסט בעסער. יא.

כ'האלט דער עיקר וועג וואס איך מיין אז מען קען עס זען איז אויב איך וועל ברענגען מיין ספר וואס איך וויל לערנען רב סעדיג וואוינט אין סקווערע שטעטל און כ'וועל זאגן קוק וואס האלט ענק וואס האלט ענק א נשמה איז אויב קיינער ווייסט ענק איז ער וועט זאגן א נשמה איז רוחניות אקעי נאר קיינער רוחניות גרי רוחניות רויט רוחניות פורפל רוחניות

האסט נישט קיין געלט כ'האב צוגעלייגט די גלייבן צו דאס, די זעלבע זאך, עס קאסט שוין געלט, מען קען זאגן איך גלייב סאו וואט וואט איז דא עניטינג, רעד איך יעצט פון פארשטיין, דאס האבן זיי ביי די וועי, דאס האבן זיי געזאגט אז מען קען עס נישט פארשטיין דאס אליינס קומט פון די זעלבע פראבלעם, ווייל די אלע מענטשן וואס זאגן, דו ביסט גערעכט, נארמאלע אידן זאגן זיי זענען פשוט אונז פארשטייען עס נישט אונז גלייבן.

און ער ווייסט אז אז גאט וויל איך זאל זאגן די אמת ווייל נישט איז ער א רוצח, דעמאלטס וועט ער אים שוין נישט מוסר נפש זיין דערקעגן. אה יור מעקינג יור יור יור טרי לעוועלס ביהיינד מיי קאמפריהענשאן. די שטיקל תורה וואס איך האב. אויב ער זאגט אז גאט זאגט אז. וואס איך מיין צו זאגן איז א פשוטע זאך. וואס איך מיין צו זאגן איז א פשוטע זאך. די מענטשן אויב ס'וואלט געווען. ס'איז דא אמונות אויף די וועלט יא, ס'איז דא אמונות אויף די וועלט, אונז אלע פארשטייען אז ס'קען זיין אז די אידישע לאנד איז ארץ ישראל, ס'קען זיין ס'איז יוגאנדע, ס'זענען ביידע לענדער וואס מ'קען, אונז ווייסן מער ווייניגער, אונז ווייסן, אין אנדערע ווערטער אונז גלייבן אז ס'איז דא אזא זאך אז א קאנטרי באלאנגט צו א, איך רעד נישט וואס ס'באלאנגט צו, אז א קאנטרי באלאנגט צו א געוויסע פאלק, אונז גלייבן אלע אז דא, איך ווייס נישט איך גלייב נישט אין דעם אבער ענק אלע גלייבן אזא זאך יא.

אונז פארשטיין אז איינער זאגט. ניין ניין ניין איך ווייס יא וואס ער מיינט, איך ווייס וואס ער מיינט, פאקטיש ווייס איך וואס ער מיינט, ניין דו רעדסט נישט קיין מאדנע זאך, איך ברענג א משל, א סטופיד משל, עווריטינג איז פאליטיקעל אין מיין משלים פאר סאם ריזען, אבער יעדער פארשטייט וואס ער מיינט, ארץ שלוני, נישט שלוני, מחלוקת איז בלאנגט פאר די אידן, בלאנגט פאר די רבי'ס, קיינער פון זיי קוקט נישט אויף דעם צווייטן מיט א מיט אזוי ווי אונז מיט אמינא פשיטא, קיינער פון זיי זאגט נישט אז עס איז אן אמינא פשיטא, זיי אלע זאגן אז זיי גלייבן אין דעם כפשיטו. פארוואס וועסטו אים פרעגן פארוואס? ווייל די אייבערשטער האט עס געגעבן, פארוואס ווייל מ'איז איידער דא געוואוינט, פארוואס האט טויזנט תירוצים פארוואס, אבער כ'רעד נישט אפילו פון די פארוואס, דעטס די דזשאסטיפיקעישאן, איט מעיקס סענס טו עוועריוואן, די באות אנדערסטענד איטש אדער, די אידן פארשטייען גאנץ גוט די רב, די רב פארשטייט גאנץ גוט, עס איז נאר מחולק ווער איז גערעכט, דאס איז א זייער גוטע מחלוקת, מ'דארף זיך שיסן אויף דעם, אזא וויכטיגע מחלוקת אז מ'זיך מוסר נפש, דאס וואט איים סעינג, מ'מוז זיך מוסר נפש אויף די מחלוקת, ווער איז גערעכט, איטס ווערי, דער קענט בי באות, אקעי, מעיבי דער קאלד בי באות, מ'פרעגן שמעון פערעס, אקעי, אבער. אבער אבער אבער אונז פארשטייען וואס ער מיינט, מה שאין כן ווען ווען ס'איז נישט דא היינט, ביי די וועי ס'נישט דא היינט קיין שטאט, קיינמאל נישט געהעצט, אמאל געווען, יו נאו דעט די די די איסטערן און די וועסטערן טשורטש ספליט סופאוזעדלי אויווער די קוועשען אוו איף דזשידעס איז דזשיזעס ענד די כ'ווייס נישט די פאדער און די סאן אר טו עסענסעס אין וואן פערסאן אר טו פערסאנס אין וואן עסענס, אקעי עפעס אזוי, נישט נישט פונקטליך אבער עפעס אזוי, נאו אלל אוו דיס ווארדס דאנט מעיק עני סענס טו אס.

איט וואס א ריעל, און די צייטונגען האבן גערעדט וועגן דעם, מען האט מברר געווען, ס'איז געווען א קאונסיל דערין, מען האט מחיל געווען אז ווער ס'האלט אנדערש איז א אפיקורס און קומט נישט אריין אין בית מדרש, איך האב נישט געהערט אין די לעצטע זעקס הונדערט יאר אז ס'זאל זיין אזא מחלוקת, כ'האב געהערט אסאך מחלוקת, פון וועם באלאנגט די בית מדרש, ווער איז די רייט רבי און אזוי ווייטער, איך האב נישט געהערט אז, יעצט אוודאי מענטשן זאגן אונז גלייבן אין די נשמה די גלייבסט נישט, באט דעי דאנט ריעלי נאו, נאן אוו באות סיידס דאנט נאו וואט זיי טאלקינג אבאוט. דעי דאנט נאו נאט אין די סענס אז דער גלייבט און נישט ער גלייבט, ער זאגט די ריכטיגע ווערטער יעדן טאג, אבער אויב איך וויל אנהייבן צו רעדן פון דעם וועט ער נישט וויסן די ווערטער קלעבן נישט זיך צאם צום צען, איך מיין איך האף אז איך אז איך בין קלאר וואס איך מיין, אדער נאך א משל וואס איך זאג אז פאר די אלע מענטשן וואס האבן געגלייבט אין דעם דעטס וויי איים סעיאינג איט, אין די אולדען דעיס, עקטשעלי איף יו ריעד קבלה ספרים, איך ריעד, איך זע דזשאסט האב ארעדי סטאפט בעליווינג אין איט, באט איף יו ריעד קבלה ספרים. זיי אלל העוו ריעל סיריעס דיסקאשענס, האו מעני פארטס דאז א סאול העוו, וויפיל א חלק איז דא נפש רוח נשמה, אה איז דא אויך נפש די רוח, אקעי א נייע חידוש, דאס איז א ריעל טינג, איטס נאט לייק מען קען זאגן וואס מען וויל, אונז קוקן אונז זענען א באנטש פון אונז משפחה פון חסידים און אנדערע מענטשן האבן געליינט קבלה אזוי זענען שוין אה מען קען זאגן וואס מען וויל, מען קען נישט, די גאנצע איידיע פון די קבלה איז מען קען נישט זאגן וואס מען וויל, דארף דאס זיין, דא האבן מיר גאנצע מחלוקת, די זוהר זאגט אז דא כ'ווייס דריי חלקים פון די נשמה, און א צווייטע ספר שטאקט זיך פיר, דארף מיישב זיין. באט די האסט א שטימע וויט סאמטינג רייט מיר, ס'איז נישט סתם פילינגס אדער קאנסעפטס וואס מ'קען, איך גיי נישט אריין אבער עטליסט איט מעיקס סענס, איך זאג נישט וואס די דיטעילס זענען צו עס זענען גערעכט אדער נישט, דאס איז נעקסט לעוועל, איך רעד אז איך האלט אין די בעיסמענט נאך, איך האלט נאך אז ביי אונז איז נאכנישט דא די זאכן עקזיסטן נאכנישט, אדער אונז האלטן אז זיי קענען נישט עקזיסטן, אז די גאנצע קוועשן מאכט נישט זיך, אה ס'איז א קאנצעפט, מ'קען זאגן אזוי מ'קען זאגן אזוי, ס'איז אלץ בחינות, אלץ פילינגס, דען איטס א וועיסט אוו טיים אלל דיס דיסקאשענס, דער נאט ריעל. כ'זאג נישט אז ס'נישט א וועיסט אוו טיים, קען זיין ס'לוינט זיך צו ווערן קלארער אין די קאנצעפטס אויך, אבער דאס איז זיכער אז נישט דאס וואס פון דעם רעדט מען, די אלע אידן וואס רעדן וועגן דעם, זיי זענען אלע זייער משוכנע, אין אנדערע ווערטער דאס איז זייער בעיסיק אז פון דאס רעדן זיי כמעט נישט, אביסל רעדן זיי ווייל זיי פארשטייען אויך אז מ'קען טראכטן אנדערש, אונז, זעהסט? אין די סענס זיי אר סמארטער דען אס, דער בירגער האט אפיקורסים דען אס, ווייל זיי פארשטייען, נישט אלע פון זיי, אז מ'קען טראכטן אנדערש, ס'קען, מ'קען זאגן אז עקזיסט נאר מאטעריעל זאכן, און מ'קען זאגן אז עקזיסט אויכעט נישט מאטעריעל זאכן, און מ'ברענגט טרייסט, און נאכדעם הייבט מען אן מוכתים. על פי רוב איז ווען מען איז מכריע אז ס'מוז עקזיסטירן נישט מאטעריאל זאכן, קען מען זיך אומדן זיין, וויאזוי זעען אויס די נישט מאטעריאל זאכן, ווי וואוינען זיי, צו זיי וואוינען דא, צו זיי וואוינען דארט, אלל קיינד אוו דיפרענט עבסטרעקט דיסקאשענס, אבער אונז זענען מורא'דיג ארעם, אונז האבן נאר איין אפיניען, אז מ'האט שוין מחליט געווען אז ס'איז די אמת, וויאזוי האט מען עס מחליט געווען, איך ווייס נישט, ווייל קיינער האט דאך נאכנישט געטראכט פון די שאלה, רוב אידן און רוב גוים. מען בלעך סאומער האבן דעם פשיטע די ווי די האט שוין מברר געווען איך אקעי אדער אדער אסאך מענטשן זאגן קאנטער שוין מברר געווען איך זאל זיין נוסח וואס מען הערט אין מחשבת ישראל סאך קאנטער ווער איז דער געווען וואס האט ער געזאגט זיי גאט גוטע קשיא אפשר געהאט נארישע קשיות איך ווייס נישט מברר געווען וואס הייסט מברר געווען ווי זעט ער מברר געווען אדער יא אדער ניין מען דארף וויסן און דיס איז דיס איז וויי איי סעי דעט מען דארף. און איך וויל דאס ביי דעם, וועגן דעם, וועגן די דיסקאשענס, וועגן די תשובות, האלט זע איך אז ס'איז וויכטיג צו רעדן וועגן דעם, ווייל א י רוב מענטשן זענען זיכער, ווייל דאס איז, ווייל דאס איז א זייער טריקי זאך, איטס לייק יו יו דאנט סי יור אוין, יור אוין אייז ווען יו סי, רייט? איטס לייק, וואס איז די משל פאר דעם? כ'ווייס, איך דענק עס נישט. ס'איז זייער שווער צו זען די גלעז מיט וואס דו זעסט, יא? די די קאנצעפט זענען נישט זאכן וואס אונז זעען, זיי זענען די גלעזער מיט וואס אונז זעען. און אויב וויבאלד ווען א מענטש טוט זיך אן געוויסע גלעזער, למשל א מענטש טוט זיך אן מעטעריאליסט גלעזער, אדער אפילו נישט מעטעריאליסט, אדער בעט אפילו חסידישע אידן מעטעריאליסט גלעזער, וואס איז בעיסיקלי א מאדערן טעארי, חסידות איז א מאדערנע מענטש, דאס איז מיין טעארי, און אנדערע ווערטער זיי גלייבן בערך אזוי ווי די מאדערנע מענטשן גלייבן אז ס'איז דא. אמת'דיג דא איז נאר מעטעריעל זאכן, מען קען פילן נישט מעטעריעל זאכן, מען קען דמיונ'ען אז איר ווארט, אבער ס'איז נישט עכט דא, מען קען נישט רעדן, דאס איז נישט קיין סייענס, ס'איז נישטא קיין, ס'איז נישטא אין היינטיגע קיין שום חדר וואס מען לערנט סייענס פון די נשמה, חוץ מקובלים וואס איך ווייס אויך נישט פונקטליך וואס זיי טראכטן, רוב מענטשן וואס זענען א מקובל זאגט ער וואס מאכט זיך נאריש, ער רעדט ווערטער, סתם ער שפילט מיט ווערטער, אבער די ארידזשינעל מקובלים האבן נישט עכט א שפיל מיט ווערטער, קאפירט האט ער שפיל מיט ווערטער, איך וויל נישט יעצט זאגן אז זיי זענען גערעכט אין זייערע פרטים, באט אין דער ווארלד. דיז קוועשאנס מעיד סענס עט ליעסט רייט זיי האבן נישט געווען ס'איז אזוי ווי אזוי ווי מיין משל פון די אראבער און אזוי ווייטער ענד סינס איטס יור גלעסעס איטס נאט וואט יור סיאינג יור סאושעל פיפל אר סאו שארט כדי צו פארשטיין א ריזאלט דארף מען קוקן מיט מאדערנע גלעזער וואס גלייבן נישט אמת'דיג אז די זאכן קענען עקזיסטירן נישט אז זיי עקזיסטירן נישט זיי קענען נישט עקזיסטירן די וועג ווי די אריז ל האט געגלייבט אז זיי עקזיסטירן ממילא מוז מען קוקן מיט אזעלכע גלעזער ממילא ווער ס'פארשטייט אנדערש איז א טיפש און דעטס וואי איי סעי דעט די די פיפל דעט טאוט וואן דעי אר סטופידער דען פיפל דעט טאוט זירא דעיס, ווייל עטליסט ער פארדרייט נישט יעדע איינע לויט זיינע גלעזער, אלץ איז א שיעור וואס מ'קען, און די גרעסטע ביי די וועי די גרעסטע דענקער פון די, דיס עוועריוואן דאז דיס ביי די וועי, די רמב ם טוט עס, איך זאג נישט אז קיינער, איך ווייס נישט אויב איינער האט מצליח געווען עס נישט צו טוהן ווייל ס'איז זייער שווער עס נישט צו טוהן, איך זאג נאר אז עס עקזיסט, איך ווייס נאר אז עס זענען דא די גלעזער, וואס איז שוין א גרויסע חידוש, אבער יעדע איינער, די גרעסטע חמאס, עני נעים דעט יו וויל טעל מי. פון די וואס מען קוקט אן אלס די גרויסע בעלי מחשבה, מאוסט אוו וואט דעי דא איז פארקרימען אלעס אז זאל אריינפיטן אין זייער גלעזער, און זיי טוהן עס נישט בדווקא. פארוואו איינער גייט מיט פינקע גלעזער זעהט אלעס אויס פינק. ס'זעהט טאקע אויס פינק. און ס'איז נישטא קיין וועג עס נישט, מ'דארף נאר אויסטוהן די גלעזער. ווי טוט מען אויס די גלעזער? ס'איז זייער שווער. אפשר איז עס אוממעגליך. מעיבי. און די חידוש איז, דאס איז וואס איז די חידוש וואס איך האב געזאגט נעכטן פאר די דאס אז ס'העלפט נישט צו גיין מיט א שווארצע קאפל פאר דעם. דאס איז די עמעיזינג טינג. איט העלפס זירא. ס'העלפט זילטש. ס'העלפט נישט צו צו גיין אין א חדר וואס מען רעדט נישט קיין ווארט ענגליש, מען טראכט נאך אלץ אויף ענגליש, נישט נאר אויף ענגליש נאר אויף אויף סקאטיש, אויף די ענגליש פון די פון די גרעסטע אפיקורסים טראכטן, און יור בעיסיק אסאמפשענס אוו האו די ווארלד ווארקס אר בעיסיקלי די סעים אסאמפשענס עז פאר עז איי קען טעל, און דו ביסט מחולק אז אפשר יא דא מענטשן וואס גלייבן, איך ווייס נישט, אפשר, עס מוז זיין אז ס'העלפט עפעס, איך ווייס נישט, איך בין נישט אזוי זיכער אין דעם ווי איך זאג יעצט. די מענטשן וואס טראכטן געווענדליך ענדן אפ דארט. די מענטשן וואס טראכטן נישט ווייס איך נישט. דאס איז זייער שווער צו זאגן וואס א מענטש וואס טראכט נישט טראכט. דאס איז סארט אוו א סתירה. אבער די מענטשן וואס טראכטן יא, כמעט אלע פון זיי, די פירסט טינג דעט יו סטארט טינקינג איז יו דזשענערעלי טינק אין די וועיס דעט מאטעריאליסטס טינק, און נאמינעליסטס און נאך אסאך ווערטער וואס מ'קען מען איים גיווינג יו דיס ווארדס די נייע נייע האט עטליסט א נעים פאר איט דעט איז גלעסעס פארשטייסט ס'איז נישט א חלק פון אויגן ס'איז א גלעזער. ס'הייסט מאטעריאליסט גלעזער ס'הייסט נאמינעליסט גלעזער און אזוי ווייטער. יעצט עגעין, לייק אוו סעינג, די פילאסעפערס דעט טאלקד אבאוט דיס טינגס. אז די רמב ם האט דערציילט ווי דאס צו זאגן, אז סאך מאל ברענגט ער עפעס און ער זאגט קום הער, דאס זאג איך, דאס זאג איך אויף יווניש, כ'זאג נישט אויף העברעיש, פארוואס? כ'זאג אויף לשון קודש, אין אנדערע ווערטער כ'זאג עס בשם עפעס א איד, דאס מיין איך זאג עס ווייל כ'בין א פרומער איד. ניין, איך זאג עס בשם א פרומער איד. א גוי האט אויך דאס געטראכט, פאר דעם אז א גוי טראכט עפעס איז א גוטע ראיה אז ס'איז אמת. ווייל ער וועט אז ס'האט נישט, נישט די זעלבע שוחד, האט אפשר א אנדערע שוחד, אבער נישט די זעלבע שוחד וואס איך האב, לכאורה דאס צו זאגן. און דעטס וויי איטס ווערי יוספול, און איך מיין אז ס'איז יוספול, אסאך מענטשען האלטן פארקערט פאר סאם ריזען אז ס'איז מורא'דיג יוספול, למשל אין די מקובלים ווערן זייער נערוועז ווען מ'זאגט זיי אז ווייסט איך ווייס עפעס א גוי פון אפריקא האט שוין געטראכט וואס זיי טראכטן, אה וואס הייסט? ביי מיך איך קוק עס נאר אלס א ראיה אז ענק זענען נישט אינגאנצן משוגע, אמת ניט? אויב א גוי האט דאס געטראכט איז ער דאך נישט מחיוב צו גלייבן וואס דער ארי זאל זאגן, אים ווארפט מען נישט ארויס אייער ווייל ער זאגט אז דער ארי הקדוש איז נישט דאס, יא? סא אויב ער טראכט ענליך צו דער ארי הקדוש, סא מעיבי דער איז א ריזען וויי דער ארי הקדוש טוט עס.

אנאדער טינג טודעי, און נאכדעם איז דא נאך זאכן, וואט טיים איז איט? דעטס וואן שיעור דעט איי העוו טו סעי, דעטס אלל א הקדמה פאר רב סעדיגורא וואס האט א ליסט פון זיבן שיטות וואס די נשמה איז, און אונז קוקן אן אלע פון זיי ווי משוגע רייט? אינקלודינג היז שיטה, פארשטייסט? די נשמה איז גארנישט בעיסיקלי, אקעי אז ס'איז גארנישט דעמאלט ארבעט דאך שוין דער שמועס, סאו אפשר דארף מען באמת מסביר זיין דעיס, כ'ווייס נישט, אקעי יו טעל מי.

און פאר אידן האט ער נישט געקענט ברענגען? ער ברענגט, נישט אזוי סאך, אינטערעסטינגלי. אבער דאס איז דארף מען לערנען טאקע. ס'איז אינטערעסאנט אז די אידן זענען נישט געליגן אין דעם און האבן נישט געהאט די קשיות. וועלכע קשיות? זיי האבן שוין באמיינט פאר א סערטען צייט.

עס האט א היסטארי, מיט אנדערע ווערטער עס איז געווען די מענטשן וואס האבן דיסיידעד אז ס'דא אזא נושא און אזא נושא און אזא נושא, און ס'קען זיין אז פארדעם האט די מענטשן האבן נישט קענען נישט דאס, האבן יא גערעדט וועגן דעם נאר אויף א מער צומישטע וועג, אדער האבן עס געטראכט אנדערש, דעטס אנאדער טינג באט דעטס ווערי מאטש רעלעווענט וואט איים סעיאינג, דאס איז נאך א דרשה וואס מ'קען קאנעקטן נאך מיט די דרשה וויטש איז דעט. אונז ווען אונז ליינען חזל די ביגעסט פראבלעם איז ווי העוו איז וויט דעט אר חומש ווייל אונז ווייסן בכלל נישט וואס זייערע בעיסיק קעטעגאריס אוו טאוט זענען געווען יא זיי האבן זיכער א טענדענסי זיי האבן זיכער א טענדענסי צו דיעלן מיט א קוועשאן און געבן א ענפער וואס איז א וואס איז א פיזיקעל לייק היסטאריקעל ענפער עס.

איים נאט טאלקינג אבאוט די חומש ווייל איך ווייס שבט חזל זיכער דורך מענטשן זענען זיכער געווען בשר ודם'ס און אונז האבן א זייער פאני וועג אונז ביי אונז אין אנדערע ווערטער סינס די טיימס אוו הואעווער איט וואס די פירסט ראשון צו איך ווייס וואס איז איז דא אזא זאך זיי האבן א קאטעגארי אקעי איך קען נישט זאגן פון ווי זיי האבן עס גענומען אבער איך האלט נישט ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט.

און האט רענדאם משניות וואס זאגן דאס, און רענדאם ווען מענטשן וואס, אזוי ווי דו זאגסט איינער זאגט אז משיח וועט יא קומען, משיח וועט נישט קומען, מען שרייט אים אן, מען שרייט אים נישט אן, ס'טוט זיך, קיינער, ס'איז נישט דא, די שאלה עקזיסט נישט, זעצט זיך אויף די קאמסט די רמב ם, אזוי גערעדט פיר יאר צוריק כ'ווייס נישט ווען, א באנטש פון שיעורים אויף די רמב ם, ענד הי איז ווערי שור דעט דער מאסט בי סאטש א טינג, יעצט הייבט זיך אן א שאלה און די בחור אשר דער שוין דער ארגו מיט די רמב ם, דעי אלמאסט אלל אוו דעם, ביז אויס פאר די אברבנאל דער עקטשעלי סעיז עקזעקטלי וואט איים סעיאינג, דעי נאן אוו דעם.

אנד איף יו עסק א דזשוי איז גאנא לוק עט יו, ח, מען קען טראכטן וואס אונז טראכטן וועגן סאלוועישן באט איטס נאט א קוועשן דעט ווי עסק אוירסעלף רייט, יו נאו וואט סאלוועישן איז רייט? האו דו געט סעיווט? אקארדינג טו קריסטיאנעטי איז א גרויסע מחלוקת, וואס נאר אקארדינג טו דזשודיזים איז וואס? ס'איז בעסיקלי גארנישט, ווייל מען קען טרעפן עפעס א פסוק וואס צוזאמשטעלן, אונז האלטן אז דורך טוען מצוות, ח, מעיק סענס, איטס טרו, באט איטס לייק, איטס דזשאסט ראנג, איטס סאו ראנג דעט איטס איווען הארד טו פיגור אוט האו איטס ראנג. אנד די דזשואיש שיטה איז דעט יו געט סעיווט ביי דואינג מצוות, נאו די דזשואיס דאנט.

און ווערי סימילערלי, איי דאנט קנאו דעט איטס טרו דעט וואט יור סעינג, איי סעד די סעים קעטעגארי אבאוט לאו, און יו קען עקטשעלי סי דעס היסטאריקלי, אקעי, איף יו לוק אין די מוסלימס, מאוסטלי איף די מוסלימס זענען אונטער דאס קעטעגארי, איז האבן אזאך דא איז לאו, אקעי, ס'איז דא לאו, ס'איז דא אזאך וואס הייסט לאו, ס'איז דא רעלידזשעס לאו, רייט, ס'איז קאלד שאריא, אקעי, און איט סעיז וואט יו מאסט דא, דעטס וואט לאו איז, איטס אבליגעיטינג, איט סעיז וואט יו מאסט דא, איף יו דאנט דא איט, דא עונשים און אזוי ווייטער, אקעי, און די גאנצע תורה איז נישט דא די ווארט לאו. דו גייסט מיר זאגן שטאט ווארט חק, חק מיינט נישט הלכה, חק אין תורה מיינט בפירוש מנהג, מען גייט מדייק זיין די פסוקים, מען גייט נישט אריין אין די אלע דיוקים, נישט די ווארט לא, די ווארט, דא ווי האוו נאו ווארד פאר לא, האו דו יו סעי די ווארד לא אין היברו, טעל מי, קאוז דערס נאו ווארד, ניין חק מיינט נישט הלכה, און מצוה מיינט נישט הלכה, מצוה מיינט א הייסט, א מצוה, א זאך וואס איך הייס דיך, רייט? דעטס נאט די סעים טינג עז א לא. וואן סעקענד, דעטס נאט די סעים טינג. חק מיינט נישט לא. נו, איך קען דיך ווייזן. וואו איז, איך קען נישט סרן, איך טויזנט און דרײַ. ווער היט און עושה יויש. חק לא קיינה מאיס א מיינט נישט לא. ס'מיינט א חלק. רייט? און איטס מאר סימילער. איך גיי נישט אריין. איט דזשאסט דאזענט מין דעט. יא יא, ס'מיינט זאכן וואס מ'טוט. מנהגים. באות אוו א מין מנהגים. באות אוו א מין מנהגים. יא יא, מ'האט געמאכט מנהגים. איך, וואן סעקענד, איי וואנט טו טריי, וואן סעקענד, איי וואנט טו שאו יו, איי וואנט טו שאו יו ווער איים געטינג סטאק, באט איך גלייב מיר ווערט דא סטאק ווייל דו האסט א ליסט פון זאכן וואס ס'קען מיינען, און איך וויל דיר זאגן אז ס'איז מיר נישט מוכרח אז ס'מיינט קיין איינע פון די זאכן, דעטס וואט איים געטינג, און איי טריי טו פראוו איט פראם די היסטארי, פראם די עטימאלעדזשי אוו חק, גראדע מיין איך אז חק מיינט נישט א לאו, איי טינק דעט איטס, חזל אלרעדי מעיד דיס מיסטעיק, באט איט דאזענט מין עט אלאו, איטס נאטינג טו דו וויט לאו. אויף קאורס.

איין מינוט, קען, קודם כל ס'קען זיין, איך ווייס נישט וואס דו ווילסט, און אויך איך רעד נאר פון איין חזל, ס'קען זיין אנדערע חזל וואס ווייסן דאס אויך. וואס מיינט אילו משפטים אשר תשים לפניהם, וואס איז, וואס געט ער זיי, נישט לא? נא, יו מעיד אפ דיס ווארד לא. ביי די וועי, מ'קען דיך ווייזן אנדערע וועגן וואס מ'ניצט די ווארט משפט וואס ס'קען נישט מיינען לא. נא באט יו קען דעדוז דעט דעט ווארט וואס יוזד עז לא.
נא, באט וואט נא, די ווארט דעטס קלאוסעסט טו וואט איי טינק איז די מנהג, וואס אונז רופן מנהג, וואס מ'פירט זיך.

הלכה, הלכה אין די זעלבע נאך א ווארט וואס יעדער מיינט מיינט לא, ס'מיינט מיינט נישט לא, ווי ווי נאו חזל, דאס איז חזל ווארט, איט דאזענט מין לא, איט מינס סאמטינג לייק כלל אור קבלה, איי דאנט נאו וואט עקזעקטלי איט מינס, מלשון הליכה אגעין וואס מ'פירט זיך, ס'מיינט נישט די ווארט לא, און וואטעווער טרענסלעיט אין אראביק טו די ווארד לא איי פארגאט די ווארד, שריה אין אנאדער ווארד, פיק, דזשוריספרודענס, דזשוריספרודענס.

דעט דער איז א ליסט אוו מצוות, נאובאדי טאוט דעט דיס גמרא איז א סיריעס ליסט, ס'איז דא זעקס הונדערט דרײַצן, ס'ווערט זעקס הונדערט און דרײַצן, אזוי ווי היינט זאג איך צוויי און טויזנט, יא בערך אזוי, עקזעקטלי, ס'שטימט טאקע, עקזעקטלי, ס'דא בערך אזוי, ס'שטימט נישט, וואט דו יו מין, דעי אינווענטעד רולס, איטס אלל מעיד אפ, ס'שטיסן, ס'שטימט הייבט נישט אן צו שטימען, דער איז נאו נארמאל וועי טו קאונט. ניין, ס'נישט קיין לא. ס'נישט קיין לא, איך וויל נישט, איך וויל נישט אריינגיין אין אלע פרטים וויאזוי וואס מיינט די ווארט לא און איך וויל, איך וויל דיר נאר זאגן א פשוטע זאך, ס'נישט געווען, ס'איז נאט א בוק אוו לאס, ענד ענד דער קוד ווארקס ענד ענד איט עקטס ענד איט ווארקס אין ווערי דיפרענט וועיס פראם ווען יו העוו א בוק אוו לאס, אין א טויזענטע וועגן, איך קען נישט אריינגיין. וויאזוי, וויאזוי למשל אז די גמרא האט נישט, איז נישט איינגעפאלן, איז געווען זייער פשוט אז מ'קען דזשאסט טון וואס מ'וויל מער ווייניגער, רייט?

קאוז דער מעיבי מעיבי ביקאוז דער דער סברא און די משנה פראבעבלי און די סברא און די משנה איי דאנט טינק די גמרא האס דיס איידיע דעט למ דיס איידיע דעט ווי האב דעט מאדערן ארטאדאקס פיפל עטליסט האב דעט די משנה איז אבליגעיטינג אבליגעטארי מען מוז עס פאלגן אויב נישט דארף מען טרעפן א דורך א לופ האול איך בין נישט זיכער אז די גמרא האט בכלל געטראכט פון די וועג איטס עקשעלי פריטי אבוויעס דעט איט דידנט טינק אוו איט דיס וועי ביקאוז איף יו טינק אבאוט איט דיס וועי ווען יו טינק אבאוט איט דיס וועי א לאט אוו טינגס עטליסט די וועיס אין וויטש די
עטליסט די וועיס א מינוט אויף קאורס אויף קאורס די פסוקים אר נאט איידער דער נאט. דער נאר די גמרא וואלט נעווער טעל יו דזשאסט דיס ענסער איף יו גאו טו א היינטיגע איד און ביי די וועי דיס איז ווערי לעיט דיס קיינד אוו לענגוויטש איז נאט איווען אין די ראשונים באט דעי סארט אוו סטארטעד איט און עקלעירט וואס דארף א איד טוהן א איד איז מחיוב צו פאלגן די שלחן ערוך אקעי ווי עקשעלי נאו הו די פירסט וואן טו סעי דעט אבער אקעי שלחן ערוך איז א לעיט טינג באט א איד איז מחיוב צו פאלגן די דזשואיש לאו דיס איז נאט א וועי דעט דזשואס וואלט דיפיינד דעמסעלפס איווען די ראשונים דעט דיפיינד דזשואדיזעם דידנט דיפיינד דיס וועי איווען די רמב ם דידנט עקשעלי דיפיינד דיס וועי קאוז הי העד א דיפרענט דעפענישען באט הי עטליסט העד א דעפענישען און איף די גמרא דזשאסט דידנט העוו א דעפענישען אידן זענען אידן וואס איז די שאלה.

טינגס אר אבסעלוט, ס'איז נישט אמת. דו זאלסט גיין מיט דיין מיט דיין מאמע. ניין ניין, באופן כללי. פיין לאוו. ניין איך וויל דיך נאר, איך וויל, איך האב דיר געזאגט גענוג ווייל איך, דזשאסט ענאף, איך בין נישט געקומען דאס דאס צו רעדן. איך ווייס נישט וואס איך בין יא געקומען צו רעדן. איך זאג דיר, איך זאג, איך קען דיך נאר זאגן א חילוק. א כהן טאר נישט חתונה מיט א גרושה, באט אויב ער וויל שטארק קען מען גיין צום רב און זאגן אז ער קען יא.

די האסט, איים דזשאסט, איטס דזשאסט אן עקזעמפל פאר די וועי יור ארגיאינג וויט מי, איטס אנלי פראווס דעט יו העוו סערטען גלעסעס אן, דעטס אלל איט פראווס. ענד יו אלסא העוו גלעסעס אן, דזשאסט דיפערענט גלעסעס. איך האב נישט געלע, ניין!
זעהסט? איך איך בין נישט געקומען דא, איך ווייז דיר נאר אז ס'איז דא א אנדערע אפשען, איך האב נישט געזאגט אז ס'איז גערעכט, גראדע קען איך זיין, קען זיין איך האלט אז ס'איז גערעכט, באט דעטס א דיסטרעקשען, איים נאט טרייענג, איים שודנט בי דואינג דעט. אלל איי ניד טו שאו יו איז, דעט דעיר אר עקשעלי, אזוי ווי ס'איז דא צורת הדיברות, איז דא אין מיין מקווה, אויסגעקריצט אויפן וואנט, דיברות, ס'שטייט, נישט לויפן אין די מקווה, נישט גיין אן א שאוער, נישט גיין ווער ס'איז א ציוני, וואטעווער, ענד ס'מיינט נישט גארנישט, ס'מיינט נישט נישט מיינט נישט גארנישט, ס'מיינט עפעס, ס'מיינט אפאר זאכן, ס'מיינט אז די גאבע האלט אז ס'דארף זיין אזא סיין, ערשטע זאך, אבוויעסלי, דעטס איט, קאוד בי איטס א טרו טינג, כ'האב געפרעגט די גאבע, די וואלן האט געפאלגט, שוין, אבער ס'דארף זיין אזא סיין, אקעי, מעיבי דעטס וואט איט מינס. ס'מיינט אז די שטאט הייסט מ'זאל מאכן אזא סיין און אז נישט געבן זיי, אקעי, ס'קען מיינען אסאך זאכן, איט דאזענט נעסעסערלי מין דעט הועווער, און עס שטייט אפילו א עונש, ווער ס'נישט דאן באקומען א קנס. הרג'נען אים.
מיט אים הרג'נען, וואס איז א חילוק? איך רעד נישט די פרינציפעל, רבונו של עולם. ס'שטייט דארט די נעקסטע שטיקל שטייט מי שעובר על זה אסור לו לבוא למקווה, איז א גנב און ער דארף צוריק צאלן זיין מקווה געלט מיט נאך צען דאלער. איין מינוט, וואס קומט דאס אריין? וואטס די דיפרענס? ביי די וועי נאבאדי וואס, וואס?
ס'איז מער לאו און בארא פארק ווי אין ווילימסבורג גראדע.
אמת אמת איך הייטשט אריין אפילו ווען ס'שטייט די זעלבע צעטל רייט אבער אבער אבער איך וואס איך מיין נאר צו זאגן איז פון די די ביסט זייער זיכער אז אויב ס'דא א צעטל און ס'איז אויפגעקריגט אויף א שטיין און מ'לייגט עס אין די באקס אין די סדר סדר אין די קודש הקדשים און אלעס וואן סעקאנד יא יא אלל אוו דיס טינגס וואן סעקאנד יו דזשאסט עדדינג מאר ווארדס יו דזשאסט עדדינג מאר ווארדס איט דאזענט טשעינדזש עניטינג יו אר שור דעט דעט מינס דעט דעט מינס דעט דערפאר דארף מען זיין א בריסקער.

און איז א גוד קוועשאן וואט דעי מין? איף יו גאו טו א היינטיגע הלכה'שע איד, די פירסט קוועשאן דעט איף יו אר א אויבער חכם יו קען אסק, דאס איז א דין, דאס איז א מנהג, דאס איז א חיוב, דאס איז א דערייסע, דאס איז א רבנן, דער'ס לעוועלס אוו אבליגעישאן רייט? נאו דיס לעוועלס, און כל א קענסט לערנען גאנץ ש ס און נישט טרעפן קיין איינמאל דעי דעי סארט קוועשאנס דאס איז נאר א מנהג, מ'קען יא טרעפן אבער נישט אין דעי, נישט אין דעי וועי, דערייסע רבנן יא, דערייסע רבנן יא, דער'ס א האול סטארי אבאוט דעט. די רייסער רבני יא און ס'נישט, ביי די וועי, די איידיע דעט די רייסער איז מאר אפליקארט דען די רבני קאמס פון די רמב ם און די סאדי, אנדערע, די רמב ם וואס די פירסט וואן, ביי די וועי, די רמב ם, און האבן גערעדט אמאל א שיעור וועגן דעם, דאס איז א ביג חידוש אויף די רמב ם טו ריעד, ריעדינג, אוו קאורס איז דא, איין מינוט, טו ריעד די רייסער און די רבני און די וועי דעט ווי אר יוזט טו ריעדינג איט, איז א מעיד אפ טינג, אין אנדערע ווערטער איטס, איטס וואט די רמב ם טאט, די רמב ם מעיד אלל דעיס, די רבני, כ'וועל זאגן א משל, ווייל די רמב ם האט געזאגט, וויאזוי ווייס איך דאס, די רמב ם האט געמאכט א תריג מצוות ליסט, און ער האט געזאגט משוגע די באגע גערעכנט מצוות דרבנן אין זיין תריג מצוות ליסט, איט דאזענט מעיק עני סענס. שטייט דאך תריג מצות ניתן למאור איש מסין, דאס איז נישט די נושא, און די בהק ד האט נישט איינגעפאלן דאס איז א פראבלעם, אלא מאי, ער האט געהאט א אנדערע איידיע יעצט, אוודאי אין די גמרא איז דא דרייסט און דרבנן'ס, און די דיפרענס איז מען קען טראכטן פארוואס און ווי אזוי, באט די האול היסטארי טו דעט עקטשעלי איז נישט קיין חילוק, איך האב נאר געטרייט צו זאגן אז דו זאגסט ס'שטייט אז מ'גייט הרג'נען מיינט עס אז מ'גייט הרג'נען, ניין נישט יעדע מאל ס'שטייט מ'גייט הרג'נען מיינט עס אז מ'גייט הרג'נען, יו דזשאסט עדעד דעט, דעטס ען עסאמפשען אין יור גלעסעס. קיינמאל נישט, איי רעדי טו עד דיס דיסקאשען וויט יו סאו מעני טיימס, נעווער! נאו סאטש א טינג, איך האב שוין געזאגט פאר מיין זינגעל, אפילו אין מיין ביך האב איך שוין געזאגט דאס מעשה, ס'איז קיינמאל נישט, איז אלוועיס נישט, מיין יונגעל זאג איך זאג איך אסאך מאל זאל ער ארויס טאנצן פון די פענסטער ווייל ער פילט זיך נישט ווי א מענטש, און אויב ער גייט צו די פענסטער שריי איך אן אז זיי מיר טיפש, אמת? גיי נישט צום פענסטער, כאטש איך זאג זאלסט גיין צום פענסטער, יא יא זאלסט גיין צום פענסטער, גיי, אבער זאלסט נישט גיין צום פענסטער, יא? איטס א נארמאל טינג, יומענס טאלק לייק דעס. אקעי, ענדערש פון דעם, ענדערש פון דעם, אנדערש מאכן, ס'איז נאר א משל, ס'איז נאר א משל, די ווארט איז, נאטינג, אף קאורס, נאטינג איז טרו וויטאוט קאנטעקסט, נאטינג איז, נאו סטשע טינג, און א ביג פארט אוו, די שיר האב איך שוין געזאגט דא טויזענט מאל, באט וואטס איט גאט טו דו, א ביג פארט אוו, איך האב נישט געזאגט אז מ'האט שוין מקיים געווען, איך האב געזאגט אז ס'איז נישט געווען א ליסט. ניין, איך האב נישט דעמאלטס מקיים געווען. ניין. ניין, ס'איז נישט, ס'איז נישט. איך גיי נישט יעצט אריין וואס ס'איז. איים נאט טעלינג יו וואט איט נאו. ביי די וועי איטס נאט. איך קען נישט אריינגיין וואס ס'איז יא. איך וויל נאר זאגן אז דו האסט אין דיין קאפ אזא זאך וואס הייסט א געזעץ, און זאגסט אז ס'שטייט אפילו אזוי, און ס'קען טאקע זיין אז ס'שטייט אזוי, און ס'מוז נישט זיין אז אין דריי טויזנט יאר צוריק האט עס געמיינט דאס.

איך בין, איך האב געמאכט א מיסטעיק ווייל איך זאג א זאך וואס איך גלייב אין, איך וואלט געדארפט זאגן א זאך וואס איך גלייב נישט אין, וואלט איך אים בעסער מסביר די נקודה. די נקודה איז אז אונז זענען זייער זיכער אז אונזערע גלעזער זענען די איינציגסטע גלעזער. אונז האבן גלעזער וואס הייסט געזעץ, אדער אפילו רעליגיעזע געזעץ וואס איז אפילו מער, מען מוז עס טון, נישט פון א שייגעץ. און די גלעזער שטייען נישט, עקשעלי ריעד די טעקסט יו וויל סי איט דאזענט סעי, איט דאזענט סעי.

מין איז אין איין אויך אפיקורס, די משנה זאגט זיי מ'שטייט נישט מ'שטייט זיי אפיקורס, און די גמרא זאגט אפיקורס מיינט סתם ס'מיינט איינער וואס מ'זאל מ'ווייזט תלמידי חכמים, די גמרא זאגט נישט י א וויל טעל דיס האו מעני טיימס, דיס איז א גוד עקזעמפל, עווערי וואן ריעדס דיס גמרא בעקווארדס, זיי זענען סתם אמעראצים, די גמרא שטייט נישט אז ווער ס'איז מ'ווייזט די תלמידי חכמים איז אן אפיקורס. שטייט נישט אין א גמרא. שטייט נישט, קום נישט א ווארט אויף עקורת. וואס מיינט עס? אה, ס'מיינט איינער וואס ווייסט דף נחום. דעטס אלל ס'זעהט אין די גמרא. פונקט פארקערט, די גמרא האט נישט די קעטעגארי פון אפיקורס וואס די רמב ם האט געהאט. און די רמב ם אויך איז מסכים אז דף נחום איז נישט אפיקורס אין זיין קעטעגארי ווייל שום קינד ער האט אנגעזעצט אין די גמרא געמאכט זיין אייגענע פשט. אבער עס שטייט נישט אזא זאך. דאס איז א גוט עקזעמפל ווייל דאס איז טאקע א פשט. ווייל דו ביסט זיכער אז ס'מיינט דאס. טויזענט וואס ס'הייסט. ס'איז דא א ווארט. וואטעווער, דאס איז אבאוט ווארדס, איים נאט איווען טאלקינג אבאוט ווארדס, איטס ווערי סימפל דעף, דאס קען יעדער פארשטיין וואס איך זאג, ווען איך זאג וועגן ווערטער, רייט? ס'דא אסאך ווערטער וואס די משמעות האט זיך געטוישט במשך די צייט, און און און אונז לייענען עס אין פסוק, איז מיינסטו אז ס'שטייט דאס, הייבט זיך אן דאס צו שטיין, יא, דאס דאס פארשטייט יעדער.
יא, אויף קאורס.

און אונז זענען זיכער אז ס'מיינט א זאך וואס איז די נשמה, רייט? אן עקזעמפל, דאס וואס פארשטייסט, יעצט וואס אונז רעדן וועגן די פראבלעם איז, ס'קען זיין, קען זיין, איינס, קען זיין ביידע וועגן,
קען זיין, א בלאז אכטס, אזוי קען זיין, אבער אונז איז זיכער אז נישט, און רוב מענטשן רעדן ווען נשמה מיינט וואטעווער, זענען זיי זיכער אז ס'שטייט אין פסוק, רייט? דאס, דאס פארשטיי איך, וואס איך רעד איז אבער איין לעוול טיפער פון דעם, ווייל איך זאג אז די וועג ווי אזוי ווערטער לייגן זיך צוזאם, אדער די. בעיסיק קאנצעפטס וואס מיינט וויאזוי ווערטער מיינען אדער וואס ס'מיינט אז ס'שטייט דא זאלסט עפעס טון וואס מיינט זאלסט רייט דו ווייסט דו גלייבסט נאכנישט דאס גלייבסטו מיך נאכנישט אז זאלסט קען מיינען קען האבן אסאך לעוועלס פון מיענינג און סאו אן. אדער די ווארט תורה ביי די וועי איז א גוד עקזעמפל אוו א ווארד דעט טאטעלי טשעינדזשד איטס מיענינג. און ס'האט עפעס צו טוהן מיט וואס איך זאג עטליעסט כ'ווייס נישט וואס אבער עפעס האט עס צו טוהן. רייט באט קאנצעפט די חידוש איז אז נישט נאר ווערטער טשעינדזשן נאר אסאך מער איידעלע זאכן פון דעם און דעטס איווען ווארדס איז נאך ביי די וועי רוב מענטשן גלייבן און ווייסן נאכנישט דאס אז מענטשן טוישן ווערטער טוישן זיך אבער האלטן זיך צוויי לעוועלס טיפער אין די אפיקורסות.